Man ku yɛli ma baanu ni o nyaaŋa ŋɔ zuŋ o ti niŋ sudoo ŋɔ. Mo mini sabi dirili Naawuni ŋmanila guligaali. Luɣ yini polo di domi, luɣ yini polo malisimi. Dinim bi zuɣu bee ŋɔ, dinim bɔrila din malisi ŋɔ ni di ŋmaagi din do ŋɔ.

Yi nim bi guhiri naɣili shɛli n yina. Nim bi zuya da pali kungoogi. Ye yi nim bi guhiri naɣili shɛli n yina. N bɔri ni a gbuligi la n ba wulan tibili. Ka bi bɔhi ni baŋsim a tabiiŋɔ.

Kpukpɔŋ bia zilgu bia mɔŋ kuli din yuli toobiya ma mini nyɛma n di pili bia zilgu bia zilgu bia nyɛm ti yɛn bali ma naa nyaanga ka naa kana

A sibila ni yɛri mi dali o daa toli ban da baa ni n naan toli ni buun ni da bi son daa bi yi. Min sabili nyɛ dini bi nam di zuya tiŋlana.

ka zuɣulan kami din ŋman zirina zuŋum dali muɣilin ni dee kpami

O zaŋ ti zali kam pim kparigi zaŋ yɛli o o ko ka yi yɛli o ba yili nam du zaŋ o lilibila ka ti yɛli dun kuru na zaligu bi na dabili

Ku nyɛ vilinaa zubilim mini tɔg bia nya. Nam zim gbaŋ kpalim nam ni ka chɛbu bia. Buntaambarigu bia. Yuli maa bi ni mi naa Yaakuba, ma yɛmi naa Yaakuba, ma mi ni diri lɔŋ pa kpaŋ bia alaasani.

Yuli mini bɛn niŋ li n-daa daa man ni m ma maa daa sani. Ŋun daa lɛbi daa kɔba bɛ daaŋa nam di zuya ni ka m bo m pa kurugu pa gbaŋ bɛ ya. M mam lɛbi daa kɔba bɛ daaŋa m pa lu n-daa daa man ni. Ka o lɛbi zaŋ zuŋɔ zaŋ dɔm o zuɣu mali hali ban yɛn lɛbila zaɣ zuŋɔ la mɔnibu sunsuuni.

ku zaŋ ba n zaŋ paŋ o ni n zaŋ leei ba n zaŋ nyɛmi ka zaŋ paŋ naa zaŋ leei na paɣa buɣa na paɣa buɣa la n daa dɔɣi bukali sabugu naa bukali sakuli sakuli n dɔɣi a ba niŋla tuɣula yaaku a ba ni goli tɔbili mali jinima Ko nyuɣu chuɣu boli ŋun ti ka ŋun nyɛri jilima pam.

Di bi niŋ daba ayi ni ata dali ka yoli zoli lan kani ka naa lilo niŋdi loo loo loo ka niŋ ʒinni loo karili shɛm o bɔri kuligu dubu

N ŋɔ ya ni m maŋ maŋ yɛn kɔŋ bia ni ŋɔ niŋ kani sala puuni. namandi paani biya mɔpili da yuli pɔgu biya kuliŋ kuliŋ di ji kpakpaŋ biya

Ka bi zaŋ dam saba zaŋ niŋ zoligu biya n zaŋ naŋ kpari zaŋ yɛli zoligu zuya zaŋ naŋ kparigu zaŋ yɛli zoligu biya n zaŋ nam zipiligu zaŋ pili zoligu bia ka zaŋ nam daagbe n zaŋ ti zoligu bia na dabili

ka zaŋ piɛpiɛlli naan zaŋ mali o ma yili kpimba ka zaŋ suhuyini gbubi yɔɣu zoligu bia na dabili haya kitali dama ina ta dali ka naalilo lɛbila yɔɣu tolana zuɣusaa tiŋgbani lana

Ka sampimo ni wum nyɛma n-di paani bia nam dibu. Nyim ka naan bɔ nag piɛlli ni bi chɛm yɔɣu. Nyɛma n-ti ti nɛma n-di paani bia. Ka o dii mali o ba yili kpiimba ka mali o ma yili kpiimba nyɛma ka chɛ n-kana n-ti gbubi yɔɣu.

N niŋ ba saani nyɛm ka yɛ ka yɛ n niŋ shinkpɛ ŋɔ zaŋ ti kɔyib na ka o duɣu saɣi ma zaŋ ti o sampimo nim ŋɔ n ma yɛn niŋ bala ka bi chɛndi mi ka chɛn kuli sampimo ka bi kɔrigi pɛbu o ma yɛn niŋ saani la

ka bi din timi ka bi din timi ka kuli la sampi ŋɔ dundali nuu niŋmi yom yom ka bi duɣula sami zaŋ ti sampi ŋɔ nima ka bi timi ka kuli la sampi ŋɔ Naa so ni kpe duu na tin daan shɛli ka nam ni ku ʒɛya ko yom naa bi garigi li nyami ka zaŋ dibigu zaŋ niŋ o noli n-naa ŋmari li yɛsi ka kom lan ni ŋmari chuŋ gɔbu shɛm ŋɔ. Dalim balibu ka m-bɔŋ pa puru pa kpaŋ bia gom.

Saadu ŋɔ ku ʒimi Koyibu naa ŋun bi daŋ li gba bali o ti duɣili dindali di zuɣu Koyibu naa ŋun bi duɣi. A yi bi nam lan naa lira, a yi bi yɛn ʒini kɔŋ ʒinibu, ban ʒii na lebigu kuhi naa dindali, ka konyurim lebigu kuhi naa dindali, kupɔɣirim lebigu kuhi naa dindali.

Ka o bi duɣi. Ka o naan vabisi yuli koyub naa, ka koyub naa ŋun daa wuhi lari gba ŋun bi duɣira. Ka o naan boli koyub naa, Bo fi ka a dii ma shɛm ŋɔ?

Nyɛmaa yɛbu ni bɛ ni di paanu bɛ ya zulubi ni dabili ka ni a liri suhu yiɣisi ka o zaŋ jaangbee zaŋ kpa Koyoo Naa zuɣu ka Koyoo Naa ŋun ni dii nyam dindali bɔ nyɛbu ka a nyɛma ŋɔ. A yɛn ni n ti a vi ka a nyɛ vidirili, bu ŋmɛbu ka a ti ŋmɛ ma shɛm ŋɔ? Siɣimi n zuɣu ka a ŋmɛ ma shɛm ŋɔ. A bi nya dari ʒiɛɣu, o daa ŋmɛ kɔlinkɔli n koliŋ, a bi garigi. Ŋuni n kani ka a ʒini gbaŋ ŋɔ n-di nam ŋɔ? Ka a ma yilinim ti kana ka m bi duɣi, ka a pirim saɣim zuɣu nɛma, to niŋ mi shili ka n duɣi saɣim ka a di saɣim baa. A yɛm yɛn ʒini kɔŋ ʒinibu N-ti yɛn dɔni kɔŋ dɔnibu N-ti yɛn di mi kɔŋ dibu Ko yibu naa tuma m-bɔŋɔ

Kaman mini nyama n-di paani bia, ka o yɛli ni o niŋ suɣulo ni o di ma li. Ŋun yɛn niŋ bi suɣulo ka mɔni saɣim saɣim baa ŋɔ, a bi nya dari ʒiɛbu, o chaŋla koliŋkoliŋ koliŋ. Ka a bi gari, ka a ti ti nam, ka a mayilinim kana ka m bi duɣi saɣi zuɣu ka a buri ma. Di zuɣu mali mi shili ka m mɔni saɣim saɣim ba. Binim daba ayi na ti dali, ka naa yi ji ni kɔŋ zinibu nti di ni kɔŋ donibu.

Di ba nim chaŋ gɔliŋ bɛ bi kuna ka a gba bɔri naa ti ku ti ti nim bi chani gɔliŋ ŋɔya di bi niŋ daba ayi ni ata dali bɛ mi ni nyɛmi n di paani biya a ba yɛn ʒini kɔŋ n ʒini lu salaani. Jiŋli yɛn zandi o kpandala ni ka di ŋmani o ya ni ŋun ni chaŋ zaŋ lan sibiri ban daa zaŋ suyin doli niriba la ka bi du nam ka bɛm.

N-kuŋ-kuŋ-kuŋ ka nyɛ ŋun mɔri a ban niŋ vana a bilahi ni bɛn piɛ li chaŋ kuligi ni lan paai piɛlim paɣi paɣi paɣi paɣi bilahi bɛ yaa laasani.

A bɛn niŋ nam la naa yɛl o, A ba kpe duu zaŋsi yibu na. Subili saan daa mi ka gbandi niŋdi nyimo nyimo ka gumaŋ paɣibi do duulori yi too.

Ka gbaŋgi ti siɣiri sheena, ka kumbaŋ paɣ bia maa do duɣili lu tɔbu. Kuluŋ kuluŋ da je ba gbaŋ bia ni ŋun kuli kɔliŋ.

Ka gbaŋgi ti nam, ka gumaŋ paɣ bia maa do duu lɔr o tobu. Kuluŋ kuluŋ di dihi ka gbaŋ bia maa kuli kpalim.

Nyame ka yɛli niriba gara bɛ kpalila kɔlim cham ti gbi ma mini sabadilli n-nyɛ din bi ya ka lilibili wum nyam nya ka ŋmali bi yuli kɔlim na a yɛm ŋun daa bi yɛli shɛli gba o ni kɔlim soli Ka naa zaŋ watom ni o vuri ka di ŋmani saa